my country people una welcome back to my channel today neo and beauty they don come out come fight people wey hate their sheep and also the one don come out come call out efcc on top fina matter na present di one go go dig out a video of wia phyna dey abuse di naira for occasion she dey spray am for ground di way bobrisky wey dem just arrest and cubana chief priest wey be say dem just arrest di way dem take throway dia own for ground na so phyna take dey throway her own for ground so im come dey call her out dey call efcc dey tag efcc so dat dem go come come remember phyna mata so dis na di video.

no sure say the one go ever let phyna rest for this life wey be say um e come phyna and white money especially phyna i no sure say him go allow them rest because this one na monitoring spirit attitude no matter what the one dey always find like how you take even he say na people tag am tag am they come tag am him come see the video of phyna wey be say dey spray naira if they say make they post a lot of people video for online where they spray naira, a lot of Nigerians they guilty of it because our culture for this side. Now the way they say they do one bill now for party, if you never spray money, you'll be as if it's never complete. I hope say this video will be saying don't they tag tag um, EFCC since I hope say the thing not go bring trouble for Fina anyways. Anthony Oti sheep since this ship start peace never reign for internet because a lot of people dem no wan hear the word say neo dey date their fave like which normal person go really want neo to date their fave um no be say neo no be human being but all of us know the story now we know as neo move mad for inside big brother naija all stars first of all neo move from bayi for inside the house from after he and bae do one thing he go go follow princess he and princess we no know the kiss wey dey kiss for corner he come go go um he and the wetin be her name tolani ba jurie too shook he and jurie one um you know shook face before before there neo fly go abuja go present flower to nigerian super falcon babe immediately he come out of the house people wey be say dey aw aw aw for this ship. I no know wetin una dey out for. I never even mention Tolani badge. Oh. There are so many. Oh. People say na a past. Well, who they wash? So since he come out, he and Beauty, they say they want to do ship. Now every occasion we dey see two of them both for church. The thing they don't do in public, they not even send us anymore. Even as their fans they cry, they say Beauty fans, they say they don't want the ship. Beauty say no, now that ship she wants.

first time wey I dey hear about ashawo man, he say na ashawo man, this person sef too harsh. Na him Neo come say na God go punish your papa, I no blame you, I blame the stupid media that constantly tries to tarnish my reputation over things I know nothing about because what the F is my name doing in this conversation in the first place? I'm done ignoring, I get una time. He come still continue, may God punish all of you that wake up in your house to cook rumours about me. May you continue to sit on your dreams but have just enough data to watch me leave mine. Had enough of this BS. Neo, we know to say bloggers, we bloggers, we dey sabi blow things out of proportion, fine. But why be say na only your name every time wey be say dey talk about man and woman matter? Why? Na only you come out from Big Brother Naija, Neo. Na only you? as neo dey fight dem beauty come come out to come support her future husband she come come out come put out bucket say make we cry put if we no like the sheep she bring out the bucket people come dey tell her say you wey no even fine you be like lekpa they come dey body shame her dey insult her she come come out come say okay oya oya I accept I'm the ugliest girl alive but I but if I'm the if I'm this ugly and I'm still finer than you it is finished this one na couples goal

mo wonder her fans no wonder her fans join bella and sheggz they are also tired another person come hiss come say so for her mind na people dey cry as beauty drop bucket na come dey this person come dey say so for her mind na beauty people dey cry the last person say don't ever project bondage no direction ship no direction sheila on my classy focus ship

fight this battle for her alone. That one say yama yama recycling ship collect your tears shukura go put laughing emoji cry blood. Me I no hate Neo as a human being as a matter of fact Neo na from my state but I no fit hide the boy now with the way he dey misbehave now I no fit hide am. between emma rose ship adenita ship sheila ship and um this nyeoti ship i no know the one wey be say big brother naija fans despise the most me um i no like the ship for beauty but if she say na neo be the rib of her rib and the bone of her bone wetin i go do me for one i even prefer the groovy than the neo but since na she she don already make her choice na wetin we go do as me i no fit support her i go just mind my business una take care una bye